Ya tabi peninga selamat betemu baru kitai ke sekali tu. Nyadi begulai baru kita enggau aku pengeluar program Tapang Bekumbai. Ke sekali tu kitai begulai baru ba cherita ke diberi nama Ketegalia. Tusun ke enam kitai ke sekali tu bala peninga. Nyadi tusun ke tujuh deka dikeluarka aku malam tu legi. Au sebedau nya bala peninga ngagai kita ke bedau subscribe tauka langgan channel Tapang Bekumbai. Tekan meh butang subscribe tauka butang langgan nyadi atau butang ke bewarna mirah ke bebaruh tu nyadi nekan nya bala peninga nadai bebayar. Ngagai kita ke udah subscribe bala peninga nadai salah kita atau like, share enggau komen. Pia mega terima kasih ngagai kita ke udah subscribe tauka langgan channel aku tu. Ngagai kita ke baru subscribe tauka langgan channel aku tu, selamat datai ngagai channel Tapang Bekumbai. Au ngambi kena muai masa muai jam kitai. Dia aku terus nampungka kita tusun ke enam cherita ke diberi nama Ketegal Iya. Nyadi beketu meh bunyi cherita Ketegal Iya tusun ke enam ke sekali tu bala peninga semua.

Aku, Dani, lalu meda jam gerama ba atas mija betisi katil. Pukul empat lalu ga udah jam. Pukul empat lemai. Entah berapa lama aku tu udah tinduk. Au beguai dia tudah aku angkat ari katil lalu nuju ke dapur. Enda nemu nama kebuah aku bisi niat ka bebela lemai tu. Keterubah iya aku muka peti sebuk. Bisi manuk, ikan telepia enggau ikan gembung. Aku ngambi ikan telapia lalu dengkahka aku dalam bisin laban ka direndam enggau ai. Udah nya aku lalu nanggalka asi ngena periuk karan, ukai nya baka di rumah panjai ngena dapur gas ngena periuk angin. Ai lalu disukatka aku aja. Agak-agak ka aku pia meh nitihka sukatan beras. Au udah ke ngiras beras enggau nyukat penyampau ai, asi mega lalu ditanggal aku. Tekan tekan sewis aja leh ke mansau ati diri. Sambil nganti asik ke mansau, dia aku lalu mela sayur dulu. Tembu mela sayur aku ngupek bawang. Ngupek bawang ukai membawang. Udah tembu nya sayur dibasuh dulu. Pia mega dial ka aku dulu. Ngabas ikan engka udah lelak magang tekang ais, kira nganti berapa minit dak agi. Benung aku ke tetegi ba singgi, dia aku bisi ninga orang ngangau. Aku enda peduli, nya sigi Ryan. Aku lalu mupuk mela ikan. Titi siak lalu dibeleh muai perut enggau unga ikan. Disirang aku tubuh ikan nya sepiak-sepiak. Udah nya lalu digerami garam biching, bawang liak sereta kicap sos enggau minyak kachang mimit. Ikan nya pun lalu dikukus aku. Ai ke kena ngukus sigi lama udah ditanggal. Nadai ga beleman ngukus ikan. Gesek ai lalu dikukus. Nganti ikan ke mansau, aku lalu manduk sayur dulu. Nadai ga mega lama manduk sayur, kira belima minit udah ga mansau. Suwis api asi udah aku padam. Asi disungkangka aku ngambi kena angat nal maya makai legi. Pia mega ngambi ke nyamai agi di empa ti udah disungkang. Au aku lalu tama ke bilik mandi. Ngiga gari ke udah dikena ditepuka aku dalam bisin gari, ai lalu diisi ngagai mesin nganti ai ke udah chukup ngampuhka gari dia aku lalu nuangka umo. Udah chukup ai tekan suis lalu pusinka aja timun uchi. Mesin manual ukai automatic munyi ku orang. Enti ba rumah panjai peluh nerusan bebasuhka gari ngena jari. Pedis belakang pedis punggung. Enti lebuh tulang kelembau lalu dicek-cek kaku aja meh dia. Kekadang lunjak ngena kaki muai bau aja. Kari ukai nya kamah. Apai enggau indai mega nadai gawa ke tanah. Gawa ba sekula enda jauh ari menua kami. Apai nyadi PPM lalu indai nyadi tukang masak ba sekula nya. Au bau rengui ikan ke dikukus nusuk ke lumba idung. Enda berasai ga peru nyau lapal. Peda aku jam ba atas peti sebuk udah pukul enam lalu. Udah mansau ikan tu pelaba ke ati aku. Silek ka aku tudung periuk. Ikan lalu diulih ka aku ari dulang kukus. Pia mega aku lalu ngawa kuih iya sekali. Au aku lalu berenah. Samoa udah sedia magang ba atas mija makai. Ryan, makai! Ai, bisi utai dempa ka? Aku lalu beda meli utai dempa tau. Eh, udah berapi ko tadi. Pia. Au au au, aram meh. Datai di dapur tua Ryan sama ngambi penunduk kediri empu, Sama bela enda munyi. Agei. Panai mat nuan nyumai sinta. Udah tau badu ku meli utai dempa ba luar. Nuan nemu ga nyumai. Nyamai meh ikan tu. Aku semina tuchum aja ninga jaku Ryan. Ka nunduk ke aku meh nya. Aku sigi ngalih laban jaku tunduk nuan Ryan. Ati aku agei pedis udah dikemula ke nuan. Cinta. Thank you for tonight. Welcome. Pertama kali aku ngasai lawa di Sungai Urindu. Kelimpah hari indai aku. Aku enda nyaut Ryan lalu betuji pingai mangkuk enggau kereban ti udah dikena mandu utai tadi. Dayan agi dedugau ba bangkung mata ke aku. Berasai enda nyamai diasai diperati ke orang baka nya. Nyau aku asai kelemi semengat. Dayan angkat dipeda aku lalu nuju mising gari. Iya mulaska aku timbung muai ai. Udah nya ngisi ai baru lalu diberi pewangi tauka soflan. Udah tembu nya dipulas baru ga timun uji. Aku pen baru tembu ga bebasau. Tah, rehat dulu nuan. Legi aku ngadu ke kari tu. Hah? Ta, sapa nya? Pangan iya mkini lalu bebalik asai ati. Cemburu? No, enda patut. Sapa ke nuan? Eh, nuanlah. Sapa agi orang ke bisi enggau aku ditu deh? Enda salah dinga aku tadika. Iya lapa ga nuan deh. Ta ka nuan tadi? Au iya meh. Madam Valeriana Cinta, tau ka Cinta. Ta. Ta nya meh singkatan ari nama nuan. Romantik agi nemu nuan. Ish, peneka ati ja ngangau ka nama kitai. Au enti enggai ta sulu, sayang ga. Hei, ngiga unun tu Ryan. Aku nyau memalu wah sida gaga iya bekenya. Nadai chara bukai aku lalu terus pulai ke pangking. Ngambi gari enggau kain tuala lalu ka mandi dulu. Udah tembu begari aku lalu ke dapur baru. Dipeda aku Ryan benung ngadu ke gari. Aku lalu beguai ngiga gari aku. Malu ga enti orang laki megai gari kitai. Enda patut ga ngasuh Ryan megai nya. Au enda bangah lama, gari Uriah ga abis digitang enggau hinga. Tuah Ryan sama pulai ke pangking. Aku sigi nadai runding bukai sigi ka ti endur. Ya peninga semua nyadi cerita ke tegal ya ke sekali tu di lengka ke aku naka tu dulu. Ngarap ke kitai ba temu baru ba tusun ke tujuh ah. Dia aku deka datai baru nampung cerita tu. Nya ja bala peninga semua nadai jaku bukai semina meri terima kasih ah. Aku pengeluar program tapang bekumbai. Madahka diri. Mupuk dulu.